Hello Hello Hello Hello ka channel ka lo lawn leh vek a che u ka chu ka sawi rang mah mah em ka channel ah ka lo lawn leh vek a che u ka rawn sawi tha leh thlap vawiin chu a bag chheng hmu rawh a dryer hi kan khar lawk vawiin chu enge ka rawn tih dawn ka tih chuan ka bala keimah pawh ka sam te ka oil a ka in buai fai dawn a chu mi hma chuanin inchhung hnawk ka tih fai pah hianin Amazon atanga kan thil chah ho. chahna tur link nen in hman tangkai tur ka rawn kawh hmuh ve dawn che u ah sponsor video video a ni lo tih ka rawn sawi hmasa dua hmasa in umm ngaw rawh ka kan dah lawk hi a hmasa in i he video hi sponsor a ni lo va sponsor kan tih chu company in min rawn thawn a hlawh nei in kan fak sak thin ang kha a ni lo va a tha ka tih lo chu fak a tul na awm lo a tuna mi hi chu a tha ka tih kha ka rawn fak sak dawn a ni. Chuvang chuanin a tha tak tak kan lo hman tuna kan lei chawp chilh ni lo, kan lo neih tawh sa ho kha feedback video ka rawn siam dawn a. A hmasa berah chuanin tunah hianin tunlai kan boruak mil lutuk a thil man tlawm si lo, mitling tena hmang thei ula ka tih chu. Umm, ka rawn ti lang dawn a, fur a lo ni bawk si a, inchhung hi eng ang an ni hmuh thatnaah pawh hnawng tlangpui tih hi keimahni in atang chiang em em a, kan in hi IOC ni dawng tha lai lutuk ah mah pawh lum lutuk lai a awm a ni ta. Chuti chung chuan thawmhnaw hi kan steam thin avang hian in leh fur lai a nih vang hian in, in hi a hnawng tho tho a ni tih ka hriat na chu. He thil hi a ni a en teh u. Video kar lakah thil ka rawn sawi lawk ang. Hei keimah hi tunlai chu energy ka ngah tawp a maw. Hmuh tur dang vak ka hre lo a kha. Ka video en chuan in hre mai thei a. Mahni deuh khan ka nu te u nau zing upa ber rawn kal ka tih kha. Company ah min sawm a, network marketing ah mahse kei chu ka lo peih tawh vak chiah lo a. Member chu ka ni tho a, ka ti hluai mai thei a ka phur thut chuan. Mahse tunah hri chuan in nau sen pawm nen ka peih vak hrilo ka ti vangin ka la ti hluai lo a, mahse an kai suan a kha maw kha, video ah te pawh kan tih lan kha, betadine tui an dah a, dum vek a, hei a kai suan a hin thlawrh a, a rawn fim leh vek a kha kha, kan taksa a toxins a rawn thuah dan hei. Engtin nge niang an marketing an eng lo an promotion dan a an video an rawn siam dan khan ta chanve ai tam ka lo in tawh hei hian min ti harh vang a chuan kei mai min ti glaw riau a hriat na ka ni a umm in ti ve em ka hre lo a ka in hmu eng a ka rilru zawk nge ka hre lo a maw chuan thil pakhat leh frozen food hi ei tam loh a tha tih hi chu kan lo sawi tam tlangpui chu a ni thin ta a theih chuan in thlai thar lam ei tluk hi awm lo a mahse chhang che nu nih chuan in. Min hrethiam dawn a, in feel pawh ka ring a. Fate tiffin siam teh tin naupang hi a hrisel ringawt eitir dawn chuan an ngei char char a ni mai a, naupang thenkhat maw picky eater an awm ve hi. A hrisel ringawt pek dawn chuan kar khat pawh chawn ei tlem anga an chair chhia anga hmuh hrehawm khawpin an awm mai ang. Chuvang chuan an ei duh zawng hi kan chang thin khawp mai a, sausage pawh ni rawh se chaw nena an ei teuh chuanin kan pe tho tho. Fahenkawl hi a lo harsa khawp mai a. Fa, engkim ei duh ho chuan in hrethiam kher lo mai theng a, ka fate rau rauh ah pawh Damian-a leh u te hi ni ang lo a, Damian chu apple te hi ahh junk food kan tih ang dawra mi nep nawi aiin tui a ti zawk a, a u te chuan tih luihna pawn hlawh nei pawn an ei peih leh chuang mai lo kha kha nia, tiffin siam nan hianin sausage tih te leh umm eng nge. Chi hrang hrang hi serchhip ah hianin frozen ka la hmuh ngai lo company nutrich tih hi ka la ei ngai miah lo a ka dawr thin a nih chu maw umm chi hrang hrang hi an nei a chuanin break ah zep miah lovin maw sausage hi tui tih miah lo ka nei a a company hming tih lan phei chu ka hre khawp mai a. He sausage hi tui ka ti hlawlh hlawlh a nih chu, a rim eng nge mawni rim deuh, masala rim deuh te a nei a, kan leh a hlawk kan tih hman kan leh a, tui ka ti hlawlh lo chuvang chuanin sorry tawp kha chu. Chuanin tuna mi ho hi maw hei chicken cheese ball tih te tiffin atana siam mai theih ang ho kha an breakfast sausage hi ka ei chhin ta a nih chu mahni khan a tui tawp a mizo ka milh niin ka hria a maw. Nih chuanin a thatna hrang hrangte kha min han hrilh khanin ka phur thar hluai a, chuan han stock up teuh ta a nih chu. Tha ka ti a, nakinah naupang ho ka eitir hunah ih hei honest review naupang ho chuan dawt an sawi ngai loh hi. An ei hunah in sausage dang ei tawhte nen han compare teuh ka tiang a. Pu in hmu em hei? An mahni company hi vet hnu tan rawh an ring chu thin a tui reuh em avangin company zir hianin projen pawi tui leh tui lo a awm a. Hei hi chu chief enawn hian hi ka la ei lo a maw hei chu. Ka ui a vawi khata chi hrang hrang han ei hi. Chuvang chuanin hei buai deuh chang rawngbâwl peih loh chang leh tiffin han siam duh chang hianin. Sausage te pawh hlangin ka pe lo a, mahni pawn egg roll ah khanin chicken egg roll ang khanin siam ka tum a, sausage kha sa aiah ka dah hmin hma zawk avangin maw tiang khan hei a hrisel dang kha ka zep tel tho ta. Chu chu ih Serchhip leh Aizawl ah chiah hianin a englo branch ang chuan an awm a, mahse dawr ho in maw in duh chuan in zawrh duh chuanin distributor ah nia wholesale leh retailing an pe thei a. A tui chu min kan intih hmu a ti hian Hrangsa mi video mi ang te kha ti an lo zawn tak in dawr nei ho te khan in lo lei duh pawn an dawr location tak hi ka hre chuang lo va sawi dan chhiar chhip te hi ka hre zau lo khawp a inah min rawn home deliver avang hian maw an number ka rawn dar lang ang a in lo va be dawn nia zuar chhawng duh emaw fa te tana stock duh lei duh kha chuan in sum dawn nan pawh in tha tho ang a umm chuan kan ei hunah pawh ka rawn zawk pui ang. Chuanin a kaisawhna ka tih bawk chu maw? I ka rawn sawi leng a. An ni hi chu network marketing a nia, sumdawng duh tan chuanin tha lut tuk thung a, hei tel pawh hi kan lo hmang ve chhin tawh a, a tha a heng hi BP sang zun thlum nei tan chuan maw? Duh deuh pakhat ka nei a an chi hi, Elianai pawh hi kum khata la tling lo a chi pek lo tur a nia, chuti rual hei hi tlem ka pe thin, Mizo ka rih kan ei ang zel pek ka duh vang hian maw? A al bik a chi pangai aiin Bipisang zun thlum nei ten an ei theih ang kha a ni bawk ta tha ka tia a chuan makeup an nei leh zel ta mahse hei company chu la tir deuh avang hian stock an la nei chi kim lo ta a tira lut duh sum dawh nana hmang duh emaw a kai saw na emaw khang vel inchhung bungrua masala thlengin an nei ta. lei ve duh hrim hrim in ni kha chuan in ka nu te una zing upa ber hi a number ka rawn intar lang anga in lo va be tawp dawn nia ih ka hnuaia in awm duh phei chuan sang sangin hnuaia min dah rawn inteng a ka rawn active thut chuan ih in van neih pui a ni mai makeup kha ka zuar chak a mahse a la kim lo a maw makeup kha ka zuar duh a ka rawn ti hluai thut a nih chuan in ka down line te chu in van neih a ni mai mahse ka promise ngam lo che aw ka ti dawn leh ka ti hluai dawn leh dawn loh kha chu mahse sum dawn nan in ti duh hrim hrim a nih pawn ka nu te Hnuaiah khan lo awm ve ula. Number tawng in tar lang in lo be dawn nia. A thar ka va la lawk ang aw ka hmung cheu a tirah a awm dan. Hei hi a thar a pek thar a ni ta. A kha tawh dawn tho avang in thlak a ngai dawn tho pakhat hi ka rawn hawng mai ang a maw. Za leh eng zat hi nge kan chah ka chiang tawh lo link engkim ka rawn dah ang a maw pakhat hi a to lo leh nghal. Hei. Tiang hian hei engmah tui a awm lo. Tiang hian kan khai a, boruak hnawng zawng zawng atang khan tui kha lo fawm khawm a. Tihian a lo tling ta pum mai a nih chu. Tui te hi la bal reuh em em zui a maw chuan eh hei heti laia mi hi a zo tep tawh tui tui hipna hi hman nawn thei ka ring lo. A thei leh thei lohna kinah kha hunah ka rawn ti lang hrim hrim ang a. A hmannawn thei ka ring chiah lo heti laia tui hi tu ang kha hei alo zo ve vek ani chu chuan ih hei hianin keimah ni ah chuan in danglam na nei em tih ka rawn kawh hmuh leh dawn che u thawmhnaw hi a rim hi a chhe thin a a hmuar te awm thin a kha kha tunah hri chuan a awm lo a chumi bakah chuan choka ka dah hi ka rawn ti lang leh ang. Choka hi chu min lo hmuh thiam sak mai ula, kan in kan la sa zo lo kan tih kha maw? Aah, a rem rem kan hmang hria a. Chuan kan in hi hnawng vak lo ka tih kha, chuti chung si chuanin hetah hianin thing fian hi kan dah thin a maw? Entina nizanah thing fian hi hmang ta ila, aah, steel in tah hian dah ta ila hruk khulh lovin a tuk zingah chuanin a lo hmuar vek zel tawh ni chu ni chhun deuh in kan ti lang ange chuan maw pakhat leh chu helai a chopstick hi a hmuar nasa thei lutuk bawk a ni ka rawn ti lang ve ve ang chuan in ihh in hriat dan tur chuan tunlai chu keimah hi ka dam that loh avang hian in. I Api te inah chuan car hnih chuang aw thla dawn tawh kan ei phei tawh kan inah rawn kan bual ngai lo a kan sil loh na chu rei tawh over a nih chu mahse i hmuh em engmah hmuar lo a ro tha han mai hei hei a hmuar a maw inti nge hei a hmuar a ni miah lo nia var deuh hi chu maw a ro lutuk a nih hi a chuanin he theite hi a lo hmuar vek zel a. Kar khat chuang kan ina kan awm loh phei chuan hmuar turu thei lutuk. Mahse tui hi lo fawm teuh thung a nih chu maw, a hmuar lo ta, a hmuar lo a tui hi lo tam a nih dawn hi ka tia, mi in ai chuan kan in phei chu la hnawng lo zawk a ka ngaih a ni ta. Hei, sawta room ami ai khan ka dan hnu nung zawk a, mahse tui hi lo tam daih zawk a nih chutah hian. I room a ai khanin heta hanin ka dah na hung zawk a kar khatin maw mahse choka lam hi a lo hnawng zawk hrim hrim aniang a tui hi a lo pawm hnem zawk ta a kha kha a difference lian pui chu a ni ta chuan link hi comment section ah a hming nen dehumidifier ania saw saw maw in chahna tur link ka rawn dah zel dawn ka link atang khan lo chah ve ula keima tan han that na te a lo awm ve takin hum chuan thil pakhat leh hei hi.

Oven pui pui chah dawnin air fryer angin a hmang thei chuang si lo a, air fryer chah dawnin oven kha kan mamawh ve tho bawk sia. A ni kawp a nih chu hei hi a lian lo na chu maw a tha reuh lutuk a hei a chhung chu ti hian a awm a. Hei hi air fryer a ni bawk a oven a ni bawk a, Agarro hi company tha a nia. Naute chaw ka siam te ka ti lum thei a hei eng nge niang umm. Cake te pawh bake vek thei a, arsa te pawh a heng hlim ve vek thei emaw hei, ar pum ang te pawh kha hei hi hetah sirah han kan kawt phei anga marawh a tang deuh nihi. Tian hei hi te an la vir rang a, tandoori te engkim kha siam ve vek thei a, chuanin air fryer a nih naah khanin chawhmeh mai mai a lu kan te siam leh vek thei bawk a, chuan umm hei chawhmeh oh eng nge niang defrost a khang defrost ang te pawh kha a theih vek a ni chu chu chu. A hmanna tur hi hei pakhatah hian a hman vek thei a, kan hmanna rei tawh zia chu kum ngaw rawh kum nga vel kan hmang tawh hei Damian a pian hma min in ka hria chiang chiah lo a, hei hi Amazon ami tho nia link ka rawn dah anga chuan Amazon thil hi kan hmang nasa a ni, kan fridge pawh hi Amazon atanga kan chah tho a nia, kan inah kan awm lo rei tawh ka tih kha kan fridge hi ruak dawn ami lo nuih lo ula umm a ruak a ruak tih ila damdawi khi tam ta

Na naupang nih chuan leh ngei ngei chi he mi pawi link ka rawn dah ang entilem naupawm ho chuan in in in pen ka ring lo kan fa te hnam kan la vek um kha kha a ni ta nu ho chuan nei ngei ngei lo nau nei tur te pawn tuna na zal aspirator ang kha automatic chi um ka atanga hip ngai lo a on tawp a in hip chi pawh lei tur a awm a mah erawh chu sang hnih chuang man te a ni ta a tin mahni ka ngei atanga um tih kha ih kan hip na bawk a, a tenawm chuang lo a, kan kah lut chuang lo bawk a, kha kha tha ka tia chuan kan fridge box chu kan lo sawi leh ang, a tha ka ti khawp mai hei, kan in hmasa a kan lei nghal tawh a in hria anga hei kan insawimpui bawp bawp tawh a, engmah chhiat na a neih lo va, a tha ka ti em em a, umm kan chahna link hi ka rawn dah ve anga, a man te pawh hi a then hi chu kan chahna aina lo tlawm tawh a, khatiang te khan ni ve ta man chu inthlak ve reng a, discount a awm leh awm lo zir in. A link ka rawn dang a, fridge leh mamawh te an awm chuan. Chuanin thil pakhat leh ka nu dam lo a lam duaiin a awm a, chu te chu ka han be leh rih a, maw ZMC ah a awm char char hrih a. Chuan maw a hnawk reuh tawp a ti lai hi lo hre thiam hram hram u la kan chhang chhe nen. Hei hi last lap a ni a, baby food processor a nia, hei hi zawhna ka dawng hnem thei lutuk a, Eliana-i chaw hi kar khat daih tah hian ka siam a, chhuna ei tur leh zanna ei tur hi Chuan freezer ah kan dah a, ka defrost a hetah hianin chuan kan ti lum leh mai zel a, chung process ka hman chu hemi last lap bik hi kan sang sing khat dawn man ania maw a to pawh to ve reuh a, mah erawh chu discount laia ka chahniin ka hria a, hei hi ka chahna link a ka luh leh khanin a lo out of stock a, engti nge an stock leh dawn tih hi ka hre mai lo a, chuvang chuan a aiawhin hemi ang. Deuh thaw a hman theih, a touch vek a hman theihna in ang tho si company dangin ka hmuh sak cheu a chu chu a link ka rawn dah sak cheu ang a maw hei hi a thatna chu sterilize thei ania pacifier te engkim kha chuanin ih steamer ania blender a ni nghal bawk a chuan a tha ka tihna em em chu current awm loh hianin thil dang hei eng nge niang umm inverter ah hi chuan kan hmang theih loh thin a hei chu a hniam avang hianin-- A uat a hniam em avang hianin current awm lo hian kan hmang thei a, chawhmeh siamna ah te pawh hei eng nge umm tomato han her sawm ang ah te pawh khanin hei ka hmang mai zel a blender hi a chak ve thauh a mahse a uat a uat a hniam avang hianin current awm lo pawn hei hi ka hmang mai zel ta nih chu maw chuan hemi a a food processor a umm a container ka hman hi ka rawn ti lang leh lawk ang a umm tah hian kan lo dah leh lawk ang a. Hei hi kar khat daih ka siam thin a, tiang hianin a container hi awm a, glass container hi bpa free note hman theih chhuan so bawrh bawrh ngam a ni ta, hemi pawelin ka rawn dang a ti hian ka siam hi freezer ah ka dah a chuanin oven ah sawnin ka ti lum mai zel a, current a awm loh chuanin gas ah khanin dekchi ah emaw khan tui in chhuang anga khatah khan tui tui chungah khanin steam ang khan tian i dah ngai thin anga a ni loh pawn chhin loh pawn. A tih lum leh mai thei a, tihian a pek nan ka hmang leh mai zel a. Chhangchhenu tan chuan chet awlsamna vek a nih vang hianin a hlu ka tia. A to em mai te pawhin lo ti ve thei a, in duh chuan glass ni lo pawhin hman thei em erawh chu a tih lum leh nan phei chuan defrost leh nan phei chuan glass hi a him vak lo a, naute tan a hrisel lo a. Aw glass kan ti hi plastic ang hi a him vak lo thin a, chuvang chuan glass hi duhthusam a ni a, naute ina an ei leh eng nge niang defrost, frozen, Rih hi khatiang anga tan chuan glass hi a link ka rawn dah leh anga chuan thil dang pakhat leh tha deuh tum ka feedback rawn pek hi chu sponsor a ni lo bawk a chuvang chuanin keimahna tha ka tih lo chu rawn fak ngai ka ti lo a ka tih tawh kha maw amazon ami kan hman tawh te vek a ni ta a.

Tuna ka rawn tih tur zawk chu hei kan toothbrush bawm hi ni ta ni. Hei hi kan neihna a rei tawh ka video en thin chuan in hmu fo ang a, kum chan ve ai rei kan hmang tawh a, thenkhat chuan in a ban hi a tha lo thin an tia, mai erawh chu dawt a niang ka tia, dawt a ni kher lo ang a, tak tak in a cement phu hrawh deuh ang chi dip awm ang ah kha chuan a nghet lo pawn maithei, tah hi chuan a nghet thlawt a nih chu maw hei Tun thleng hian kau eih a awm lo a chuan kan rawn hmuh cheu ang a maw? Hei, a tha lutuk awlsam lutuk toothpaste hi kan ti hian kan vuah tang a. Hei, tihian ui in tan toothpaste kan waste leh ringawt a ni chu ka ui lutuk. Chuan hei hi tihian a ni ta, a silfai leh em em a pawi awl tawp a. Chuan maw in van nei dawn lutuk tun a chah ho khan ka chah hun lai khanin zakua leh tih ka za tun em zang a bur vel chuan an discount na link ka rawn ang hei hi ti hian a lak thlak mai thei ta a sa bawn bawm a hi chuan silfai hi a awl em em bawk a a han sang che a hetia han sil kha chu buai thlak ve thin a ti hian kan la tha mai ta chuan tian kan zuah leh mai ni chu maw.

Ka zawng chhang ta a maw? Chuanin bathroom saw ti lai bang a mi saw ka chah leh ta ni chu hei hi ka nuan ti lang leng a hei hi. Aw, ka zawng chhang tak em avang chuan hei hi ka chah ta. Hei pawh hi. He lam phei chu kan inbualna lam a ni ta, fuh reng hei geyser kan on a, steam hnawn reng a ni ta, a ngheh lo phah lo reng reng a, heng te rit hlawm lut tuk a nih chu maw. Chuanin ih ti hian hei engmah hi a ngheh lo phah lo hrim hrim. Hei pawhin link ka rawn dang a hran ve ve ina pahnih hianin pakhat chu tut page holder tiin a hming ka rawn dang a hei chu ka hre lo nakinah bathroom enge organizer nge enge a hming in hriatthiam daih dan tur ang khan ka rawn dah dawn ni chu maw khami kha a man tlawm ho umm man tlawm si tha si a ni ta tunah chuanin ka rawn tih tur chu. Tuna mi hi chu a tawp ber na atan a ni ta maw? A dang zu Amazon atanga kan chah hianin a tha e tih tur ang chi chu thil chu a la awm teuh ang a, mahse vawiin atan chuan ka hmuh belh vak tawh si lo va. Mahse thil tha lutuk pakhat chu ka rawn sawi dawn a, mahse thenkhat, mahse ti deuh ta chuan thenkhat hian thinrim rim leh ringawt zel a hetiang anga tlem a man to deuh hlek ka rawn faksak hianin Hei rual awi tina hi min tia kha kha chu tlemin ka rawn sawi fiah lawk duh a, khatia anga in thlirna mit atang kha chuan khaw velah hian awh tur a tam lutuk a, a hma kha chuan hei ka mental problem a that loh lai kha chuan keimah ka indem thin a, mi rual awt ngawih ngawih in ka siam a, mawn leh aw ka tia, mahse chu ti chuan treatment ka la tha a. Kan normal tawh a, Pathian zarah hei dik leh dik lo te ka lo thliar hran tak ah chuan nangmah ni thlirna zawhna chang khan in in dik lo tih kha ka pawm ta a. Amang chuan hate comments te hi ka tuar thiam lo thin a, tunah chuan ka thiam ve deuh tawh maw. A chhan chu phone kan khawih thiam a, internet te kan hnge thiam a nih chuan Eng pawh hi a ni la, kan thlirna zawhna dik loh chuanin awh tur reng reng hi tam dawn lutuk a, a nei nan nei nga kan nei phak loh chu kan nei loh a ni mai a, khatiang ang zawnga kan rilru kan siam rem loh chuanin a dik thei dawn lo a tih kha ka rawn zep tel zuai duh a. Chuanin hei ka ngaihtuah chhuah chu maw ih ka tawng hah deuh tawh tawng dul tuk a. Sapho hi awmpui nei lo hianin fa pali nga te hi an nei a, an che awlsam in te hi fai ve reng zia sia tih hi Sapho vlog hi ka en nasa bikin mom vlog ang ho hi nu Chhangchhe ho vlog hi tah chuanin kei chu an chet dan hi copy duh lai ka nei a, a tha lai ka copy a tha lo lai chu ka copy chuang lo a, an chet awlsam na hi tha ka tia dishwasher an hmang te tha ka thil tuk a, tunah pawh dishwasher man tur hi hna kan thawk chang chang a ka khawl tawh a. I choka kan khawih hunah hian ka la hmang ang ka tia, thleng sil hian hun a heh ka tia. Chuan insuk pawh hi tunah pawh automatic kan hmang a, insuk hi kan awlsam pha em em a, zan mut dawnah kan khung lut tawp a, zingah kan la chhuak a, a bulah dryer ah kan vawm lut leh a. Thawmhnaw suka tleuh leh pho khan hun a hek lutuk a, kei inah i office kal ni lo mah ila full time job a nia ka hna hi, fa enkawl inchhung khur leh sumthaw chhuah tin kan pa office a kal bawk a. Mi kutah inchhung hi kan dah ngam si lo a, chuan chhuat nawh leh hmunphiah leh thleng sil hi hunah la hek tho a ni chu, tunah pawh inchhung hi in muangin kan ṭan hian in en ṭhin ang a, a hnawk hi kan ngei thei lo dun hle a kan nupa hian. Tah chuanin kawng te hi na duh a fa kan han neih hi hmunphiah a kunna chhuat nawh reng kha kan pa nen kan ngaihtuah a vacuum cleaner kha kan chah ta a ni chu. Chuan he thil hi kan duh em em chhan a awm ta. Vacuum cleaner ah chuanin kan chah hma khanin Dyson kha chah kan tum deuh a, hetia anga rinrawl tak tak a nih dawn avang hian a tha law law, a to pawh to deuh mahse rei daih tur leh ih nawh nawn leh phiah nawn ngai lo tur chah ang kan ti ta. Chhan chu hetia ang thil Hman tak tak tur a ngai chuan tha vak lo chah hi a fuh ngai lo a, pawisa kan seng thlawh na a tha lei tur kan zawng leh tho thin avangin Dyson pawh kha lei kan tum zet a, maherawh chu ih ai te leh customer review hrang hrang kan han en khanin Dyson lei dawn tai la kha mi man chanve a tha tho kha eng nge awm ang tih kan ngaihtuah a, tah chuan hei hi kan pa in a rawn hmu ta a nih chu maw? Chuanin I ka ngaihtuah leh a, cordless nge i a hrui awm hi tha ang kan tia, keimah khan a tirh khan tui ka ning lawk a, keimah khanin a tirh khanin cordless a tha ang ka tia, chhan chu a hrui hetia inzam hnawk nuai kha a ninawm dawn e, cordless te chuti khan ka duh nana ka kal mai dawn a ka tia. Mahse, kan pa khan in a rawn en leh a, customer review leh eng eng emaw atang khan maw kan en kual a. Cordless ah chuan in steam a awm lo va, tin a suction kha a na lo zawk bawk ang a, a tia maw? Chuvang chuan a tia a hrui awm ngei ngei hi ih a tha steam a awm chuan in choka ah phei chuan kan chetna chawhmeh mawm te, Khir chaw chaw ban te chhuat nawh pawh a chem teh nena ka tih chang chang thin ang kha Steam chuanin a tifai vek dawn a, a thang beh zawng zawng awm dawn lo kha a ti ta ta khan ka awt leh ta, mahse ka ren awm lohin engtin nge kan hman ang ka ti a, aw ka ren awm loh te chuan ni dangai tih thin angin hmun piah leh chhuat nawh ni mai lo a thei tho lo ang kha a ti a, ni dawn tak ka ti a ka ngaihtuah a cordless pawh kha kan ti ta lo ta a Steam kha kan duh ta nih chu umm. naupawm phei chuan thil tih buak eng emaw ban reh theih loh hi awm thin a chuan ka han ka a rawn thlen tir pawn ka rawn vlog kha maw ka rawn feedback ka pe duhlo ni hnih thum emaw ni li tal ka hmang chhin phawt anga chuta ka duh thu sam zan chauh in feedback ka rawn pe ang kha ka ti ta ka duh thu sam mah mah nih chu chhuat kan ngawt ta. Chhuat nawh chhang chuan in in hria ang a. Nawh zawh hian ka chhuat no fai leh fai lo hi ke lawm ten ka kal chhin kher zel a, ngap pawh awm em tih te. Chuanin i ka nawhna hnu hi ni thlar ni thlar ka ti dawn mi a, a hlim thla tawh hian ti hian ka thlek a, a rang hi awm ngei ngei a, rang lo tur ang bera ze ze ngil vek a, ka nawh pawh hian a zia hi awm zel a nih chu. Mahse hei hi maw ka rawn ti lang dawn a nih chu, a zia engmah lang lo eisem. A tliang han ta, hei hi chu inchhung fai ngai pawimawh emaw, nupa a hnathawk inchhung ti fai duh si, hahdam mahni taksa inreng ve duh si ho tan khan sum in invet zawn rau rau chuan a tha ka tia, Dyson lei theih chuan a tha lutuk anga mahse kha mi man. Tling si lo. Mahse, tlawm over chuang si lo. A tha ah chuan hei hi eng zat man chiah kha nge ka chiang tawh lo si hnih bawr ni mai in ka hria a, tling em aw ka chiang lo si hnih kha. Chutiang chuan ta Dyson te chu sing li tanga sing ruk bawr chho daih a nih vang khanin umm hei hi kan chah ta a, a hrui hi a sei khawp mai a, a tih theih hrang hrang ka rawn sawi bawk ang a maw. Umm, amah hi i self cleaning a ni ta, chuanin amah hianin a intifai vek a, khawih engmah ngai lo a dah felfai vek thei a chuanin ih ka hmang anga chhuat hi difference before and after te pawh ka rawn ti lang dawn nia. Chuan maw thil ka rawn zep tel lawk duh ka rawn sawi tel ngai miah lo a, kan sofa hi ih Cozy Furniture khuti ti lai bawngkawn atanga i Thruampui tlanphei lampang Thruampui thlen dawn lama Vespa showroom i opposite chiah ami kha a ni ta maw i ka rawn ti lang hrim hrim duh a tun tum chu i a tha ka ti em em a mahse a man zat hi min sawi zawh chuan ka sawi thei lo a in in a zauh zawnga zir khanin customize in a ni dawn a. Keini hi customize thlap a nih vang hianin hei hi chu ka sawi lawk thei lo a, lawk thei lo a, an contact number ka tar lo ngang a, a tha ka ti em a hei pawh hi maw umm Chhangchhenu tan a tha ka ti zual a ka rawn ti la ngang a. In hnawk deuh hi chu min lo hmuh kan sak ula, tin hei hi kan khuh hri na chhan chu a cover hi kan la nei lo a, naupang nei kan ni sia, I maw naupang hianin an mut that duh loh chuang te hian zanah tvn pa han thut mutpui hi a awlsam tawp a changchhiat chuan an nawmsam loh te, an khawsik te tiangah hian thutthlengah han thut at hi chu nuam chuang miah lo nih chu. Mahse khuma han awm khan hei tvn pa hi kan duh thin ta, chu chu heti hian kan ti chhuak a, a smooth tawp a nih chu awlsam te ti hian kan ti mai ta. Chuanin ih Hei hi i a hnuaiah hianin mutbu leh engkim kha kan dah lut leh thei ni chu hei hi tha ka ti zual thup a maw? A size pawh hi keimahna ka duh thlap a i kan vang hei heti lai leh heti lai inkara lut thlap thei tura sap kha a ni ta maw? Chuan chuanin umm an thing hman hi a that zia chu a rit tha bawk a, eng nge niang Mizo hoin an sawi thin tik phan chang an ti khatiang thing chang tih kha hriat ngawih ngawih hei a khawih chang hian an hria an rawn en pawh mahnia patling hoin a min zawn chho pui pawh khan an sawi a nih chu maw a thing a tha an tia kan neih hmasak kha chu hei thingnawi vawmkhawm. Char char khawm hi chu nge khatiang ang kha a ni ta, a zang a zan pawh zang a, chhuat kan nawt te hian kan tisawn lawp lawp zel a sa sa chu thei ve tawh lo maw. Chuan in ka ti fai anga i kan vacuum cleaner chu a before and after te kan chhuat te ka rawn la kual dawn a, chu mi hmain a hnawk hi kan sense a langa ka rawn time lapse dawn nia. Ti hian ka in tih fel fel pah hianin ka rawn tawng leh dawn a ka voice over ang a, in hnawk khi kan ngei thei lo ve ropui sia kan chhang che ve si a, chuvang chuanin ih chet dan te pawh hi kan thiam a ngai a, kan nupa pawh hian kan kum te tiang hian a naupang reng dawn lo u pathum ah kan hriselna ten a tawrh kan hlau ve chuvang chuan mahni in hmangaih te hi ngai ve maw. Chunga vang chuanin thil ke ni tana tangkai tur leh tha tur ang hi chu a thawh pawh kan thawk a nih chuanin ih a hmanna tur dikah te hian han hmang ila te kan tia umm ti deuh duah a tunlai chu keimah hi ka tha hi tho lo theih lut tuk a ih hei inpui kan hnaih hi kan van neihpui emaw. Saw lamah chu kan ei phei reng a ka tih kha. Chuanin hei vacuum cleaner chu ka han hmang chhin a, chhuat kan hmu a, a bet hetia kuhna nem vak vak ngai ang te kha a awm lo a, hei before a nia, before hi chuti angin a bal vak tur kha chu awm hran lo em aw, nakinah duh leh han ti bal lui chhin tein tih kha chuanin thingpui thlum ang te kha lei buak ka tih chhin te ka. A pawi lo a, keng chu rannung hi tam a ni deuh mai ta a, Mawka nin hi chu a nawh erawh hi chu nitin nawh na na na hi chu chutiang a bal lutuk kha a awm deuh a, mahse ka sam hi tla nasa a, chuanin a tha ka tihna deuh chu kei chu chhuat eng ha ke tahna ang leh hetiang mat ang chiah hian a tha tawp a, suk mai mai hianin a fai mawh bakah hau taka vacuum cleaner hianin a wet leh dry a thei kha a dry khanin kan tia. Awlsam deuh hianin i a bal ngap kha hi fai mai ta maw? Hemi bik hi chu hei muang changin ka rawn ti lang chhin a maw? In hmuh ang chuanin khi in hmu thiam ang le bal deuh khi sam khi khing vel khi kan zoom chhin ang aw. Hei sam hi a tam anih chu ti khian ka zoom chhin anga in hmu thiamin ka ring a. Hei umm keini na ni danga kan tih chin danah kha chuan kan phiat phawt. ta kan phiah zawh hnuah kan nawt leh thin ta thli thawt phei chuan phiah pawn a darh hma em em a thlan hluam in tukverh te khar vek a phiah a ngai thin a tunah chuan hei amah hrim hrim hian a hip a a ngap hmun phiai na tih fai zawh loh kha ka ti mai hmun phiai chuan a tifai zo lo a kar a ngap te ang eng emaw tata hi chu a section a awm avang hian kan intihmuh vak lo a mizo hian in hman atan a tha ka ti hetiang ang hei kawkna te kan neih thin se a nu phei chu fa kan neih a. Inchhung che tam kan ni se a, mahni indim ve hi tha maw i englo intihmu tan a tha ka ti. A to tih ringaw chi pawh ni lo, hna kan thawk a sum te chu a awm a i, hetia kan chet awlsam pawh hian nu kan hrisel chuanin a tha tho ka lo tia kei chuan. Aw he, he lam che hi ka note lo a maw? Chuan hei, heti lai zawng leh kan room ka note tawh a, tunah eng ang che nia balh kan lo en ang. Hei hi a body ti mai la a, hemi a dinna hi sawta chuan kan dah a maw ih tah hianin a self cleaning na kha hei a khawl kha tah hianin nghah kha a ngai a, kan lo dah chhin ang a maw tunah hian. Chuanin hei hi ka tihfai teuh tawh vang khan a bal tawh lutuk a, hela awm tihfai hmain ka tifai phawt ang a. Hei hi a button hi ka hmet ang. Hi a fai tawh a maw? Kan lo la ang a hei hi ti hian hemi hi chu ti hian thleng silna ah khian in ka sil fai mai ang a chuan hei hi ti hian kan hman zawh tawh chuan in. Ih hei hi ti hian kan la thlang a chuan hetah hianin a hun fel than thei a duh chuan maw hei kan sil ang a mahse ka la hman leh dawn avangin ka la dah tha lo ang a kan tui hman tawh hi kan lo en thin ang hei a room a mi kha a ni ta maw awi a balh hmel lutuk tha thei lo a awi a balh hmel lutuk a nih chu engteh u rapthlak lutuk. Sam tam zia khu awiha khu hei ka tifai vek dawn anih chu maw hmun kha a phiat a chhuat a nawt nghal anih chu inhriat thiam dan tur chuan hei hian in chuanin he lam hi ka la tifai leh dawn avangin ka rawn time lapse leh ang. Samzai te hi en teh u, a tla nasa sin khutah khawnin ka la khawm anga nakinah ka paih mai anga maw? Hei hi ka tifai a. Chuan kan sawi chhunzawm anga choka lamah hian steam hi ka duh zualna em em chhan chu choka hi ei leh in kan siamna chaw kan eina kan chet tam na nia. Chu mal bet te leh eng eng emaw bet hi a nghet thei em a, tun kar chhung zawng keimahni'n vacuum cleaner hi steam in ka lo hman tawh vang hian hei bal nghet ang kha a awm tawh lo a ka tih tirh khan video ka lo la lo a ka inchhir khawp mai a, a fai tha lutuk a steam bik hi a sat avang hianin khang kha a ti nem a, hei thang beh zawng zawng sak khawihna ang te kha a ti fai bik tawp a maw before and after ka tih zawngin ka rawn ti lang dawn in lo en dawn nia. Ka nawt zo a, ni danga thlan tla hluam a ha viau thin khanin awlsam deuhin ka ti ta anih chu maw? Chuan uih! A ro anga rawh hunah a tliang tha em tih leh chhuatnawhna rang a lang em lang lo em tih kha ka rawn ti lang dawn anih chu. Chhuat ka nawt zo a, Duati kha Api ten an awm a, an rawn dah phei chiah a hei. Au au a ti la, a. Hahaha.

Mama tura Hetian dry ka tih kha maw? Hetiang pawh hi ka tifai thin a, rah a ngap vek kha a reh nghal vek nichinah ka tihtir a hei. That tawp. Chuan Saw in hmuh em? A tliang han. Mihring ina kan nawh a hei, Menuala ka ti mai dawn a mi e. Khatianga kan tih a tliang han thei lo. A rang zel ang chi kha engmah a awm lo. Hei hi ka duh chhan em em a nia. In chhuat thiang han ngaina chi, in tihfai ngaina chi ho chuan in duh hi ka ring a. In mitthi a la dawn in ka hria a, keimah ang thauh in in mu em saw? Hei a tle han steam phei chu tle duh tawp a maw? Steam ka hmang a nichin khan i steam tel lo pawn a tih theih tho ta duh chuan maw hei in hmu thiam em le. Elianei ka pawm a, a che deuh mai thei a ni pawn hi. A fai tawp hi ni mai. In duh ve chuan chahna tur link ka rawn dah vek dawn a khat atang khan, link atang khan in chah dawn nia tih sual a awm lo nan Papai ti leh maw? Mama'n ti teh. Mama ti rawh.

Kan buaipui a ni zan a. Hei kan pa kuta awm deuh hlek tawh heng hi maw? Awi mawi hlawm lutuk ka rawn ti lang chak. Eliana i tana ka lak te kha chi hrang hrang H&M te a vai hianin zahnih hnuai man a ni vek deuh hlawm a maw? Hei Eliana i tan heng te pawh hi ka lak sak a kawr leh. Hnuaiah kekawr a nalh rap mai hi pawh hi awii ha ka ti la tha thei lo. Hei hanger hi a chhawm a, a kawngah hian a inchei ve deuh bawk a maw. Chuan ui mawi hlawm hi ni tawp hei heng te hi zahnuai chuan hei group hi hawn belh leh tura min request tam chuan kan hawng belh leh maithei a ni underwear te pawh hi hetah hian a zunna a awm a. Ui tam lutuk a kan ti lang seng lo. Eng pawh chu ni se kan channel te min hlut sak a, min subscribe a, min lo en thin tu te in chungah lawmthu kan sawi a, bye bye vek u le, bye bye ti rawh Daddy. Bye umm bye bye hehehe aw hawi ti tawp tawp mai rawh se hei hian met tawp rawh se aw met rawh le. E tum bai lek ilo tih maw he bai rawh le bai bai umm.